Khuazaram kip in a kan lengtu Chinmi u le nau nulepa hna Chin News Channel in kan in don hna. Atu zong vaute zarhlinak thawng kan rak thanh ṭhan cang lai. Ralzam visa aa tlaihmi nih theih awk. Australia ram cozah nih ralzaam visa aa tlaihmi phungthar an sermi pakhat kan theih a herhmi a um. Cucu ralzaam dirhmun in a ummi citizen a si rih lomi minung nih Australia ram ah khuasual a tuah i khuasual a tuahmi ruangah biaceihzung in kumkhat leng thong thlak ding a si ahcun Australia ram in chuah a si lai. An ram ah kuat a si lai i hi kuat hlanah nawlnak tuah khawh a si. Nawlnak tuahmi cohlan piak a si lo ahcun an ram ah kuat a si cang lai. Kumkhat leng thongthlak khawhmi khuasual tuahnak pawl hna cu midang taksa fahnak pek, fir, ngakchia sinah nupa sualnak ningcang loin tuah le si ṭhalo zuar te bantuk hi an si. US Department of Justice nih an thanh ning ah khuasual a tuahmi chungah tukvelhnak, fir, tlaihhrem pawl hi zatuak in sawmli cu zu ruangah a si tiah an ṭial.

Newborn upfront payment hi dollar zanga le hleili a si i voikhat ah an in pek lai. Cun newborn supplement hi thongkhat le zanga le sawmli le fanghnih le pia sawmli le pianga tiang hmuh khawh a si. Hihi zarh hleithum tiang hmuh khawh a si nain newborn supplement cu na tangka hmuh ning he zoh in pek na si lai. Thongkhat le zanga le sawmli le fanghnih le pia sawmli le pianga hi a za tein na hmuh dih lai tinak kha a si lo. Australian Prime Minister hlun Malcolm Fraser a nunnak a liam. A luancia kum thongkhat zakua sawmsarih le kum nga in thongkhat zakua sawmriat le kum thum tiang Australia Prime Minister a rak ṭuanmi Malcolm Fraser cu cacawn ningani vaute March ni kul kum thong le kum hleinga ah kum sawmriat le kum kua a si in a thi i zinglei ah daihnak he a kan liamtak tiah a zung nih an chim. Amah hi Prime Minister Gough William phuah a si hnu in Prime Minister a ṭuanmi a si. Prime Minister a si lioah Indigenous Australia mi pawl le ralzaam pawl hna nih covo an ngeih khawh ve nakding caah fakpi in a rak cawlcang i ruahnak a chuahtu a si. Curuangah cun amah party lila he i kalhnak a rak tong. Prime Minister caan thumpe in a ṭuan lioah a ṭuan chuahmi hna chungah hin Australia's Family Court hi aa tel. Gough William nih a rak thawkmi thlennak kha a peh i Northern Territory chungah Indigenous Australia mi pawl an hmunma kha kir ṭhannak phunghram a hun chuahpi. TV ah World Cup kan zoh lengmang tawnnak SBS Special Broadcasting Service hi amah nih cozah bawmhnak pek in a rak thawktermi a si. Chinram ah chungtlik in thihnak. Hakha sizung ah Vaute March thla zarhthumnak chung lawngah minung sawmruk le pakua chungtlik zawtnak ruangah an kalpi hna. Hi an kalpimi hna chungah hin minung panga an thi cang. Hi chungtlik zawtnak hi fawite in a karh i a ruang cu ngandamnak lei cawnpiaknak le ralrinnak a um lo caah an si. Cun khua chungah mipi nih ti a za in an hman khawh lo caah a si fawn. Hakha a voithumnak media conference tuah a si. Hakha khua ah a voithumnak media i pum in biaruahnak media conference cu vaute March thla ni hleiriat ah tuah a si. Hi conference ah thawngpang le thil konglam lei in Wanji Isimi Paih Ṭhui nih cozah nih media lei in cawlcanghnak hi zalong tein mipi a pek hna awk a si tiah a chim. CNF lei in hruaitu suikhar nih cozah he daihnak kan ser khawh nakhnga ding caah media lei cawlcanghnak hi biatak tein thazaang a pek a biapi tiah a chim chih. Matupi Plowa karlak lam onnak puai tuah a si lai. Matupi Plowa karlak lam cu mengza le sungthum le pali chung an chunh cang. Mengkhat te lawng a tang cang i Vaupi April thla chung ahcun onnak puai kan tuah kho men lai tiah Chin Progressive Party vuanci pakhat nih a chim. Hi lam min cu Chin State General High Road tiah a si i Sami, Matupi, Rezua, Hakha, Falam, Tidim, Tonzang le Cikha khua hna a pal pah. Atutan i kan thanh khawhmi cu mah vial hi an si. A kan lengtu nan zapi te cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Keimah ka min cu Priscilla Mung ka si.